Hello, me mu akwaaba de ba me channel yi so. Asus fo de device bi de aba na saa device menim sɛ memfrɛ no tablet anaasɛ memfrɛ no laptop because ɛyɛ 17.3 inches menka last time a me ankasa mehu laptop ɛyɛ 17.3 anaasɛ 17 inches but Asus fo de saa device de aba na adeɛ ɛyɛ nika ɛwɔ saa device no sɛ wotumi fold no na abɛyɛ ketewa de ama wo, wokɔ baabi a na ekura wo, wobɛtumi de ayɛ in the form of a laptop anaasɛ wobie mu nso a wobɛtumi ayi so no as a tablet full 17.3 inches tablet wopɛ sɛ oyi so no with the whole screen ni deɛ a apart from sɛ ɛyɛ touch na wobɛtumi ayi so no so no wobɛtumi atɔ mu keyboard na kyerɛ sɛ wowɔ whole 17 inches a ɛsi w'anim a keyboard no da table no so anaasɛ Sɛ wopɛ sɛ wobu ka mu nso a, wobɛtumi abu ka mu na aseɛ no kakraa bi abɛda hɔ na kyerɛ sɛ woanya bɛyɛ 12.5 inches wɔ soro na ketewa no aka no wode ɔmo magnetic keyboard deɛ si so na connected by bluetooth sɛ bi wobɛtumi atype wɔ ase na wokɔ deɛ a wobɛtumi abu ka mu na wode ahyɛ wɔn mu tumi akyerɛ sɛ baabi a wɔpɛ sɛ wokɔ biara no na ɔde saa device yi de awo na saa device yi din de asus uh, zenbook fold oled na the first time a asus fo de saa device yi baa abɔnten amanfoɔ ɛte ne nka ɛyɛ this year ces a wɔtaeɛ no january no na this time around ɔma announce sɛ after the device yi wɔbɛ starte ɛde aba abɔnten in this fourth quarter of the year na saa fourth quarter yɛ making september ne ɛte asi mu yi To mo pa kyere sɛ ɛmfiri nnɛ ɛnkɔsi December no akyere sɛ saa device yi wɔtumi de abɔ abɔnten. Afdei yɛnhwɛ device yi specs kakra. Ɛyɛ 12 generation Intel processor ɛna ɛda mu, Core i7 saa nso na ne ram no bɛyɛ 16 gig DDR5. Wofiri hɔ nso a ne internal storage no ɛbɛyɛ 1 terabyte SSD. Though device yi yɛ slim kakra but wobɛnya two port a ɛyɛ USB type C na saa ports yi wobɛtumi de ama bigger screens ebia wopɛ sɛ wode ma big screen wobɛtumi de USB type C no de ama saa screens saa nso na the same slot no nso no anaa ports hɔ no nso no ɛna wobɛtumi de acharge saa device yi na ɛsɛ wocharge saa device yi according to uh, report anaasɛ advert a Asus foɔ de aba no ɛkyerɛ sɛ wo charge ebi ɛbɛtumi adi nine and half hours ɛno no yɛ deɛ wɔn de ɛyɛ advert no nti ɛba ankasa no a ɛna ebi ɛbɛtumi ehu ne actual duration ɛbɛtumi edi na saa device nso ɛwɔ three point five eh, millimeters eh, audio jack nso a wɔbɛtumi ɛde earphone so ɛde ama no na sɛ ebobɔ device bi ho nneɛma sei a ɛyɛ ana eh, akɔnɔ paa but Price no. Na this device ɛbɛba ha ne price no nam three thousand five hundred dollars. Actual price no yɛ three thousand four hundred and ninety nine dollars. wadwene yɛ ɔsɛ wɔ saa video nso w'ani gye ho a eh, like video yi share eh, subscribe to me youtube channel no so na follow me facebook page mewɔ twitter nso mewɔ linkedin so Me na mesan wɔ Instagram, Charles Wood Amber, na follow me wɔ hɔ nyinaa. Meda ase sɛ ɛndɛ wohwɛ yɛ. Ma mehu comments ɛwɔ the comment section hɔ. Nyankopɔn nhyira wo paa. Bye bye.